Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ ахсыс сыл хаһааччыйаҕа саас өрө сестен муус устар. Бу кэмҥэ Иван Васильевич Ксенофонтов дьиэ кэргэнигэр кыыс оҕо төрүүр. Кыыс бу ыал ыарахан кэмигэр төрөөбүтэ. Кини төрүөн иннинэ аҕатын Иван Ксенофонтовы тутан хаайаллар, сотору буолаат соҕотох уол оҕолоро өлөн хаалар. Онон саҥа төрөөбүт кыыһы Кутурҕан Куо диэн ааттыыллар. Кулаак сиэнэ, өстөөх кыыһа буоларынан кинини чэпчэкитэ суох олох күүтэрэ. Ол кэмтэн аҕыс уон сыл ааста. Зоя Ивановна Ксенофонтова билигин да төрөөбүт күнүн билбэт. Ону туоһулуур докумуоннар ордон хаалбатахтар. Онтон Кутурҕан Куо диэн аатын иккистээн сүрэхтэнэн Зоя диэн аакка уларыттарбыттара, ыарахан дьылҕаны итинник муннарбыттара. Саас төрөөбүт киһи пааспарыгар тоҕо эрэ тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ аҕыс сыл сэтинньи уон түөрт күнүгэр төрөөбүтэ диэн суруллубут. Онон бу Россия гражданинын быһыытынан сүрүн докумуоҥҥа олоҕуран Зоя Ивановна Ксенофонтова бүгүн аҕыһон сааһын бэлиэтиир. Ксенофонтовтар ыар кэмнэригэр төрөөбүт кыыс ол кэмҥэ саҕаламмыт быһыы-майгы тугунан түмүктэнэрин уонна кыргыллыбыт аймахтарын сырдык ааттары тиллэрин, оҥорбут үтүөлэрэ сыаналанарын илэ көрөр аналлаах кэлбитэ. Онон муус уста турдаҕына күн сирин көрбүтэ бэлиэ. Муус устуута саҥа олох уларыйыы туоһута. Зоя Ивановна Иван Ксенофонтов кыыһа. Аҕата уон сыл Салавки лааҕырыгар хаайылла сылдьыбыта. Итинэн кыыспын хомуруйуохтара диэн хоту баран туспа олохсуйбута. Сыдьаан дииллэрин билэбин. Бу Ксенофонтовтар сыдьааннара игин диэн Холобура, туохтар санайар дьоннор инньэ дииллэр этэ. Да, холобура мин Булгунньахтаахха дириэктэрдии сырыттахпына, онно дьэ бу колхоз бэрэссэдээтэлигин бу Кисноконтопча сыдьааннара дириэктэрдии иһиллэригин диэн. Ол гынан баран буруйдаам, буолбатах дьэ сыдьаан диэн тылтан мин наһаа хайда эрэ хомойор, өһүргэнэр тылым этэ. испэр өһүргэнэр тылым этэ сыдьаан дииллэр диэммин онтон өһүргэнэммин мин бу кэргэннэнэн бараммын фамилиябын уларыппатаҕым өһөспөр уларыппатаҕым хепте ону син биир ксеноконтопта сыдьааннара диэхтэрэ бу кэргэҥҥэ таххан баран ууннан суумунан кээспит курдук фамилиятын уларытан кээстэ дии диэхтэрэ диэммин өһөр санаабар. Ити сыдьаан диэн тылга сыһыанын уларыйда да билигин? Билигин оттон уларыйда диэххэ сөп. Билигин оттон сыдьаан диэн тыл оччо киһи өһүргэммэт да тыл ата иһин биир сыдьаан буоллахпыт дии. Сыдьаан буоллаҕым дии. Өһүргэммэт да тыл эбит гынан бар оччолорго вообще хайда эрэ туора истэр этим мин. Оттон мин бэйэм оҕонон баран оттон мин биир билинэр буоллаам дии сыдьаан сыдьаан ол аҕам эмиэ ол көскө илдьибит Сылдьар киһи дьоннорум бары эмиэ туохтар бары бандьыыттар ааттаахтарына хайдах сыдьаан диэнтэн аккаастаныахпыный Бу ксенофонтовтар сыдьааннара буолар гынан эйиэхэ бу эн олоххор хайдах дьайбытай? Ксенофонтовтар сыдьааннара буоларбынан мин санаабар Улахан куһаҕан сабыдыал миэхэ суох этэ. Ол сабыдыал суох буолбутум мин бу бу кэнники өйдүүбүн. Һэптакырдьан бараммын ити аймахтарбын соҕуруу олорбут ити Аркадий говорил оҕолорун кытары көрсөн бараммын бу мин дойдубар олороммун дьонум сэргэм туохта үчүгэйдик саныыр буоланнар үчүгэйдик олорбут эбиппин дии саныыбын. Холобура кинилэр үрдээх замкнутайдар кыайан аһаҕастык кэпсэтэн игиннээн мин курдук мэнэ дьаларбаттар оттон мин буоллаҕына олох хоччо-боччо куттанар диэн олох сэбиэскэйдик бириэмэм билбэт этим оттон баҕар атыны куһаҕаны аҥаарбатым эбитэ буолуо куттанар игин диэн телевизорга кэпсииллэрин курдук олох туохтаабат этим Мин дьиҥинэн төрөөбүт дойдум Устьяна оройуона Газачия уһунан баран ол дойдуну олоххо иликпин. Мин билигин олох оҕо эрдэҕинээҕибин курутун саныыбын төрөөбүт дойдун диэтэххэ маамабынан ийэм эбэбэр эһэбэр иитиллибитим Торуй Маллаҕарга онно айанын айан үрэҕэ диэн алааска олорор этибит кыһылын буллаана тойон ариыга киирэн кыстыыр этибит ону Билигин төрөөбүт дойду диэн санаатах санаттахтарына мин только ол тойон ары айан үрэҕин уонна тойон арыыннары тухтугун представляйдыыбын хаамай видимо хаамай дьоллоохтук олорбут бирэмин быһылаах атаахтык эбэбэр эһэбэр хаамай атаахтаан иитиллибит киһи буоллаҕым дии Мунна онтон бу ксенофонтоптор төрүт сирдэрэ диэн ити билиҥҥитэ Титары нэһилиэгэр баар сири ааттыыллар дии Бүлтэгир диэн былыргы аата эн инно элбэхтэ кырыттаҕыҥ дии дьэ ол сиргэ сылдьан эйиэхэ туох санаалар киирэллэрий отто бу дьоннорум төрүттэрим мантан туохтаахтар диэн конечно санаа киирэр буоллаҕа дии оны хайда эрэ мин өссө куттаныах курдук санаа киирэр этэ бу туох төрүт сири кырдьаҕас сири туохтаан эрэбит дуу диэн уһугуннаран эрэбит дуу диэн хадда эрэ мин отто туохтаабат куттаныах курдук гынар этим уонна ити кэнники туох таас урбуттара дии ол онно буоллаҕына конечно үөрэ санаабытым Дублиннаан ити аныыларыттан көрөргө Педрофагы бүтэрэн баран учуутал быһыытынан үлэтин аҕатын төрөөбүт сиригэр тиит арыыга саҕалаабыта. Икки сыл үлэлээбитин кэннэ кууруска ыытан үөрэттэрбиттэрэ. Бугуньахтаах оскуолатыгар завуһунан бар диэтэ. Ол завуш диэни мин олох улахан уопута суоххайа хайдах хатыыбын. Хатабаппын. Ээ, тон кыайым буоҕа диэтим мин. Ону буоллаана дьоннук хара күүһүнэн дьоннук Халайааччы буолан төрөөбөттөр үөрэн иһин диэтэ. Онто тахаммын коридорга тахан ытыы олордохпуна ким Итулита Степановна кэргэнэ Прохоров ким ой наһаа үчүгэйдик билэр этим Прохоров баран миигин тохтоото тоҕо ытыы олороҕун этини профсоюзнай комсомольский отдел диэн отдел баар этэ онно тоҕо ытыы олороҕун ол киир кэпсэтиэххэ диэн килэрдэ ол киллэрэн баран дьэ эмиэ дьэтийдик үчүгэй баайтик эттэ оонон баран мин онно бары кырдьаҕас туохтаах баҕайы учууталлар үлэлииллэр аатырбыт оскуола онно мен хайдах бараммын бу опытаҕа хайалайахпыный диибит дьэ мин ыраҕай диэҥҥин дьаһайан киирэн бардаххына конечно сөбүлүөхтэрэ хоҕа диэн Оттон дьэ мин ону всю жизнь ону тутуһабын. Хэпте ону дьэ тиийэҥҥин дьэ бу убайдар, эдьиийдэр көмөлөһүн, сүбэлээн, амалаан диэн туохтаатаххына обращайся гыннаххына үчүгэй буолуохтара диир уонна эн учууталларга уруокка сырыттаххына куһаҕаннарыттан саҕалаама, үчүгэйдэриттэн санаа, үчүгэйдэрин этэн этэн бараҥҥын куһаҕаннарыгар тиийэҥҥин бу кырдьаҕастарга эт Бу маны хайдах таҕыста дии саныыгын? Бу хайдах буол хайдах гыммытым буолар үчүгэй буолуота маннык гыннаххына хайдах бу хайдах буолуота эйигин диэҥҥин оннук тактичнайдык этэр уол диир һэптэ оччоҕуна наһаа үөрүөхтэрэ наһаа поддержкалыахтара көмөлөһүөхтэрэ игин диэтэ ону мин ити туоҕун олох үйэм туххары тохтуубун тутуһан кэллим Эдьиэтигэр барта хас сылынан киһи аҕалта? Төрдөн алта Төрдөн алта Төрдөн алта сыл үлэлээбит. Зоя Ивановна Покровскай оскуолаларыгар отут үс сыл үлэлээбитэ. Өр сыл салайбыт иккис нүөмэрдээх оскуолатын кытта ситимин билигин да сүтэрбэт. Сылын ахсын бастыҥ үөрэнээччигэ стипендия туттарар. Оскуолаҕа кинини мэлдьи үөрэ көрсөллөр. Үөрэх эйгэтигэр эҥкилэ суох үлэтин сыаналаан Зоя Ивановнаҕа үрдүк наҕараадалары туттарбыттара. Кини РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна, Хаҥалас улууһун бочуоттаах олохтооҕо, бочуот знага орден кавалера. Ити дьон туһугар олоруу диэн холобура эн эмиэ оннук олорон кэллэҕим дии. Оттон мин бэйэм Кыра кыахпынан эмиэ тон били оҕолор дьон туһугар, бэйэм дьоннорум иһин туһугар, оҕолорум туһугар туохтан диэн туохтан кэллэҕим дии эмиэ оннук санаалаах кэллэҕим дии. Санааны ону толоро сатааммын

өйүн үнтүһүнньэн өлөттөрдө дииллэр этэ үһү. Ону мин тута кирдьик буруй курдук ааҕынар этим. Тута кирдьик бандьыыттаан бу дьону бэйэтигэр тустаабыт диэммин өйдүүр этим буоллаҕа дии. Онтон буоллаҕына инньэ диэн куттанаммын ол партияҕа киирэр олох былааным суох этэ. Арай ону биирдэ эттилэр Таал Павлович Вася Хайыын ыҥырар баран үһүтиэтилэр. Ууйа туох буруй буоллаҕай диэммин бар буоллаҕай диэн куттана-куттана бардым. Онно барбыппар буоллаҕына эрэ этэр. Дьэ Зоя Ивановна бурдук дииллэр беспарти... э беспартийный коммунист дииллэр. Курутунан оннук преданнай туох үһүгүн, коммунист үһүгүн уонна меня интересует, тоҕо эн баччааҥҥа дылы партияҕа киирбэккэ иһиллэргин диэтэ. Ону итим мин эттим маннык төрүттээхпин төбөлөөхпүн, онон онтон куттанабын. Онно улахан охсууну ылыаҕым психологическай диэммин куттанан туохтаабаппын диэ этим аһа. Ону буоллаҕына кини дьэ элбэхтик агитациялаата, эттэ уонун баран эттэ даже отечественнай сэрии бириэмэтигэр дьонноро предатель буолбут Дьон оҕолоро билигин салайааччы буола сылдьаллар, оҕолор эппиэттээбэттэр төрөппүттэрин туһугар игин диэн диэн эттэ. Ол гынан баран эттэ, чэ ладно, подумайте диэтэ. Оннун да кыытан кээстэ. Ол кэнниттэн дьэ дьиэбэр кэлэн бараммын мин чэ бу райком первый секретарин иһинэн персонально кэпсэппитин кэннэ партия киирбэтэхпинэ хайда эрэ олох букатын дьиҥнээх идейнай утарсар киһи курдук буолууһукпун дуу диэммин киирбитим аймахтаргын сорохтор эдэллэр аймахтаргын кэртэрэн ааһан бараҥҥын өссө хомуньуусту өйлөөн диэччилэр эмиэ бааллар ону баллаан мин ол аймах кэрдиллибитигэр партия буруйа суох отдельный салайааччылар буруйдаах буолуохтаахтар бириэмэтэ оннук этэ куттал иһин баҕар куттал бириэмэтигэр баҕар тугу эрэ кытаанах оҕустук эппиттэрин ону өссө кытаатыннаран доктор перегиб оҥорор дьоннор баар буолуохтаахтар кэргэҥҥитин кытта хайдах билсибиккитий кини холобура эйигин кэргэн ылларыгар эргэн толкуйдаабыта дуо толкуй бөҕө мин барытын этэн Мээнэ эдьиийим ол иитиллибит эдьиийим миигин куруутун эн олоххор дьоло суох буолуоҕун диир этэ. Уонна бу маннык төрүттээх дьахталлар кэргэн баран бараннар кэргэннэриттэн охсум тохтоналлар, сэнэнэллэр игинниир диир этэ. Онон эн биир кэргэннэниҥҥин дьоло суох буолуоҕун диир этэ. Бэлэмниир этэ да. Аһынньа диэн бэлэмниир эбитэ санаатахпына, ону мин туохтуур диир этим. Наоборот, куһаҕаны түүйэр диэммин испэр өһүргэнэ саныыр этим. Ону аны санаатахпына бэлэмниир эбит буоллаҕа диэһэ. Онтон дьэ бу пуухап кэллэ. Бу гыньахтаахха мин ол дириэктэрдии иһиллэбин, кини уоллаана туох судьуйа буолан кэллэ. Торой учаастак диэн онно баар этэ. Онно кэлэн арай дьэ дьэ билсэн кэнники туохтастыбыт аха табаарыстаһабыт онтун арай дьэ бурдук эти оҥорбутугар ити эн миигин туох туһатыгын эн олоххор оннук дьайыылаах буолуоҕа во-первых ханна даҕаны өрө тардыы тахсыа суоҕа баҕар дьиэҕиттэн да ууратыахтара мин оннук төрүттээхпин игин диэбин сөп Ону ылынан ити мэтрдьэ уураттыннар мин учууталлаан да айахпын ииттиниэм диэри аһа ону мин өһүргэнэ сатыыбын саныыбын учууталлаан да диэн бу сэнээн учууталлары сэнээн бурдук этэр диэммин өһүргэнэбин аһа учууталлаан да айахпын ииттинэр кыахтаахпын диир аһа чэ уонна только туберкулезтээх олох открытой формы кавернознай туберкулезтээх Тыла-өһө туох да наһаа үчүгэй, билиитэ туох да лэххэй, дириҥ, наһаа интириэһинэй киһи. Олох просто кинини кытары кэпсэтэн баран кини бардаҕына олох диэ тохтообот кураанахсыйбыт курдук буолар аһа буолар этэ. Онтон буоллаҕына дьэ арай туох да буолла кэргэн туһунан кэпсэтии буолла да эдьиийим этэр Чэ бэйэм билэн олоруоҕун диэтэ аһа. Ол гынан баран өр өр буолуо уһуга киһини өлүөҕэ дии. Барыта кини куһаҕаны этэр этэ. Киһи өлүөҕэ диир. Доҕор онно итинник аһаҕас туберкулезтаах киһи өр барбат условие игин бөҕө наада. Ону эн кэлэн тэрийэн тоһуоҕа диир аһа. Сөп. Оттон туран дьэ бэйэтэ кэллэ кини кэпсэтэ. Били эдьиийбиттэн көҥүл ыла. Онно кэлбитигэр былаана дьэ эдьиийим этэр ол оннук оннук төрүттээх диир, дьэ оннук куһаҕан диир, оннук кыыһырымтаҕай диир, ону тугу да сатаабат диирэ, састаабат, таҥас да тикпэт, игиннээбэт оннук маннык диир. Ону Пуха барытыгар эппит булан иһэр аһы астыы үөрэниэхпит, таҥаһы атыылаһан таҥныахпыт таҥныахпыт чэ барыта оннук туохтанар аһы чону бэйэҕит билиҥ диэн буолла оттону бэйэбит билиммит холбоспоппут оттон ис оҕолоохпут улахан уолбут эмиэ үс оҕолоох, отто уол кэргэнэ суох иһиллэр, кыыс биир оҕолоох. Уонна түөрт хос сиэннээхпит. Зоя Ивановна бу Орто дойдуга кэлбит биир анала, дьонун Ксенофонтовтар ааттарын үйэтитэр үлэҕэ күүс-көмө, сүбэ-ама, тирэх буолуу. Кини бары дьаһалларга көхтөөхтүк кыттар, ахтыы оҥорор. Аллахтан таллыбытым Возрожденные имена диэн туох буолбута үс фамилияны тилиннэрбиттэрэ аймахтара сыйааннара били оҕолоро игин бары тахсан диэри хатаххаллар аһа олох сыана тоҕус толорутахха ол икки семьяҕа карточкаларын көрдөрөллөр онно биирдии киһини көрдөрөллөр хепте ол хаамай туохтарын биллибит баай төрүттэрин онтон дьэ биһитини көрдөрдүлэр сыалай семья тоҕус оҕолоох семья элбэх баҕайы Онтон төрөн дьэ аймахтара таххын диэбиттэригэр били түөрт биэс буолан таҕыстыбыт. Онно санаатым, дьэ кырдьык даҕаны бу ксенофон тапторуна улаханнык кыргыллыбыт эбиппит диэн. Ксенофон таптар үтүө ааттара тиллэрин, кинилэр дьыалалара тиллэрин көрдөҕүҥ дии. Туох санааҕа кэллигиний? Аһаамай истиҥ махталбын

үлэлээтилэр. Күндү дьонуҥ кырдьыктара тиллэрин, үтүө ааттара төннөрүн көрөр, онуоха күүс-көмө буолар бу улахан дьол буоллаҕа. Зоя Ивановна саха чулуу ыала ксенофонтовтар сыдьааннара ол дьолу биллэҕэ.